nyikwa onagi nyikwa jokanyanam mine kod wuone ojende kod jodongo yawuowi kod nyiri okweuru gima ber osebiro kendo osechoponwa kamoro amora ma wantie. Wahere, warwake, wapake, wagwedhe, kendo walande ne dhoudi duto matindo kod madongo. Ma en Chuny Onagi TV, Adundo Jaluo.

Girwa Mwageno, chopi mondo wambeki, siasa, weche somo, pur, ohala kod dongruok kaachiel kod chenro mamoko. Chuny Onagi TV Adundo Jaluo. mana kamano nyakwara moge jwang kamora mora mitira ka thul makende mar waki chielo no mar ariyo e, chenro mar ariyo modi cheng makawuono kora moge jwang kaka wuonen tarik pro koda bich do mar ariyo higa gana ariyo kod piero ariyo kod auchiel kama tayo chenro ni en an Steve James aka Nyakwar Nyaronyi Wano koseromo kacha saa apar gi dakika apar gariyo kama bende nanyisi ni odiechieng' ma kawuono e thuolo machalo koda kama ndi wabidhi bedo kaachiel koda mbaka mar rowere kata mana duond rowere ni Koromgej Wang' e gino bende koro timore sani ni Koromgej Wang' ah, pod en mana weche mag siasa ma bende wan kande kaachiel kod rawera ma bende wadhi godo mbaka kacha to nyiswa ni to e weche mag siasa gino bende osebedo katimore uh, midhierni ma bende osebedo ka kwako pawne mar siasa chutho to uh, e oganda luo luo chomo kanye ka bende wadhi kawo kacha thuolo machalo koda kamande mondo wago mbaka kaachiel kod rawera ma bende idendo ni uh, barak odhiambo sultan mosebedo kochung' e uh, mbe oselaro kacha kombe mopogore opogore oselaro kacha kom mar mc mar manyata binyo koromge jwang' uh, eh, kendo gisani bende wuok oko kaachiel kod otiko ma uda mondo mi kawo kacha kom mar Kisumu East kono mgaji wangu mewan kande kode kandi kendo wadhi go kodo mbaka to wadhi le wadhi lero no ni to uh, ojende neno ni piny ochomo kanyo kono mgaji wangu kamara mar mitirie ka thulo makende mar waki idonji kendo wago mbaka odiochieng machalo koda kama ndie sa en sa par arwako Barack Odhiambo Sultan yudo machalo koda kama ndie riyo nade Ariyo maber. Mm. Yes. Ise aloka.
Ase aloka.
Hey. Eh. Yes. Loka ber. Kabisa.
hey.
Eh. Yes. Uh, ah, wagero kamano maduong' ahinya kuom chopo kendo e chunyona gi tv kandi wasebedo kwago kodi mbaka e weche mopogore opogore kapok wadhi mabor ada mondo akaw thuolo makende mondo mi mondo imosna jakanya nam ni to iriyo nade nyiso ni to kamiyaeno chalo nade kisumu is manyata bigi chigi nade akaw thuoloni mar moso nyikwara mogi Jokanyanam. Kendo an amor sana. Mor kendo waneno kaka piny dhi, piny dhi maber. Eh, kuyo ma pod wan go, ma pod chando chunywa, ma pod chandowa, en mana ni wadhi e e lweny ma wadhi e 2027 minus Raila Amolo Odinga. Koro kanyo ma wambe wakwayo Nyasaye Otelnwa kaka oganda joka Nyanam, otelnwa kaka oganda ma nyikwa Ramogi mondo wa keyo mane jakom okedone ni chieng' moro achiel nyikwa Ramogi chieng' ne chop e wi got ma, ma, ma tweny got ma chop malo. Chieng' ne wakwang' e nam ma wachop oko. Omiyo 2027 an gadier ni jakom nokowewa marach ahinya. Nowewa kwa tegno, nowewa ka wantiere gi capacity gi capability mar bedo kanyo maber ma nowewa.
Erokamano maduong' ahinya Barak Sultan kama bende wabedo nogoyo mbaka kendo wadwa mondo wachak ane kaachiel koda ngero ma bende joluo jodongo nobedo piny mogo ngero eh, ma kama bende ne giwacho ni ling' ni kimi e ngerowa ma kawuono en ling' ni kimi ang'o momiyo nitiyo gi ngeroni ni ling' ni kimi kata ngeroni olang' Uh, to me, Linginikimi, it's a subject to multiple interpretation. It depends on uh, gima omiyo ng'ani openji ni Linginikimi. But kian, uh, obviously, kiling kata kwang'iyo ki, jo, uh, dholuo kabisa kamili kiling iling aling'a eh? iling aling'a itedo in iling Idhi kamoro iyudo kitoko in iling'. Kok iwacho ni idenyo ng'ama biro wacho ng'ama biro miyi chiemo onge. Kiling' aling'a ibet kamoro ok inyal wuok idhi many pesa pod ibiro dak mana e dhier, pod ibiro dak mana e chandruok. Kibet kamoro kata itimo gik moko sani kaka yudhe timo gik moko wuok yudhe chapni kaka wan kaka an Barak Odhiambo Sultan asewuok achapni kabisa kendo adwaro kom ma ji neno ka gima en gima impossible but adwa nyisi ni jokanyanam ling'ni kimiyi emomiyo amba wuok oko motegno nikech ok anyal ling' e ot kacha dipo ka kech be nyalo nega e ot kacha to jopiny ma be luwa kech nyalo nego kabisa koro ok anyal ling' nyaka dhi amany nyaka kwa nyaka homb mondo ayudi Sani koro ling ni kimi eh, igo koko eh, e pau mana nikech mano romo kodi kacha cha nidwaro kacha eh, kom mar Manyatabi MC ma Manyatabi ma bende isetamoga kilaro kuom uh, kinde mathoth.
Adwa nyisi gimoro Steve. E piny ka piny rugi mare. Joka nyanam nowacho ni piny ka piny rugi mare. Chieng' be ka chieng' ka chieng' be rieny gi sa, chieng' be rieny mana gi sane. Adwa nyisi ni 2022 nawuok motegno kabisa kaka jalno matin malaro kom mar Manyata B Ward e Kisumu East kacha. To adwa nyisi ni dhano nowuok oko mogona kura. Tadier ni e, e piem ka piem nyaka bed gi jalno mayombo Komno nomawa kanyo gi Mheshimiwa Nerea. Nomau kose noyombu? Nomawa gi Mheshimiwa Nerea masani serve kaka eh, speak, deputy speaker e county assembly. Omiyo mano ne dwaro Nyasaye. Koro 2027 from 2022 nyaka sani asebedo ka an e ground awuotho koni gi koni Awuotho e Kisumu county te, aseringo, alimo yudhe, alimo mine, alimo jodongo, ago mbaka gi jogi. To awinjo ka jogi wacho ni in kijana mapod tis, ma wiye ler, ma ong'e wach kendo ong'eyo gima chandowa, in inyalo represent wa, inyalo represent our interest. Omiyo adwa nyisi ni Steve, nabedo gi nabedo gi tich matek kabisa ka jomanyata dwara bag mondo gimiya kom. Kanyo be Kisumu County yudhe te nosewuok oko e Kisumu County mangima nyicho wuok moketa e bura mong'isa ni Sultan in e youth ma oromo maber ma wadwa ni okaw kom mar senator. To jo Kisumu East bochako luonga to jodongo luonga to mine oluonga to yudhe oluonga to giketa piny ma gisiemo wang'a kabisa ma ging'isa ni in ema inya kelonwa konyruok. So it was upon my it was a personal decision mondo ambe ang'i evaluate kata ang'i gini machung gi maber mang'e ni kom mane manyalo kelo nego japiny dongruok maber Kom mane manyalo konyogo japiny directly to kom mane ma an be ok dhi tura ahinya napo kalwar e kom mar Kisumu East Constituency 2027. Joma Nyatabito wacho nang'o sama bende koro iwe lek mari mar bedo MCA ni? Joma Nyatabi asedhi irgi, asewuotho kuomgi. Ginyisa ni Kisumu ma Nyatabi be pod ni mana e Kisumu East. Kiyudo lemo mamalo to wan maber ka nikech nyicha waseneno timeni, nyicha waseneno tekoni, waseneno riekoni, waseneno pachi. Kama intiere no, bara, wadhi support. Bara, bara ginene, gineno pachi gi timni e yo mane? ginene e yo mane?
Steve.
Eh.
Ineno piny kae. Hey, eh, adwa ni nyisa nyisa niya. Kata e siasa ka. Jo manyata.
Oneno pacha kama kama timna kama kama nikech pok ibedo jaod bura kata ma nyiswa ni er, ere kaka gima bende koro dang' wawach ni koro omiyo jo Kisumu East, jo Kisumu kaka wacho giluongi e yo mane, ang'o ma gineno ma giwacho ni ah, ah Wuodwa Sultan koro rom. Steve. Hey. Eh.
An siasa kabisa kabisa, siasa chako motegno kabisa chien kacha. Ok achako siasa sani. I've engaged in different uh, platform and different organization. I've signed code of conduct in different institutions. within this county and beyond this county and beyond this country. So Steve, sama nyisi ni jogi emose decide my leadership kata madwaro kata makelo ne jogi ok en mara en mar japiny japiny bong'e ni se sign code of conduct those sign those code hey. of conduct ere ere ere the relation gima temo peda relationship mari Eh, kata kaka iriwori gi japiny wach ni koro mama mboga ka nikech eh, mostly gine ma bende gidhi guwuok oko mondo gigone kura yes. japiny dwa neno ni to ang'o ma barak sultan osetimo momiyo mi koro awuogi adhi agone kura yes eh steve adwa nyisi gimoro. kakisema ke ground eh, adwa isn't it? nyisi eh, wasewuotho gi jo kisumu east kama kata asewuotho gi jo manyata kama koro gineno ne ya we mondo koro adhi ane malo kacha adwa nyisi gik moko mm. an awuon nachung' manyata jo manyata nogona kura kane gisegona kura To bati mbaya kata bati mzuri because gimoro amora be timre gi chenro mar Nyasaye. So noka ayudo chance mar serve assembly kacha. But nitie ga gimoro niya. Nibedo namba di?
Nabedo namba ariyo.
Nitie gimoro e Steve niya. Inyalo we ni dwa MCA. Kara Nyasaye to dwa mana ni bed president. Koro iyudo ka MCA no koro ok iyudga kabisa. But kom moro midwaro no, kata mok idwa no, kata ma in iwe ni ok inyal no, mano kare giri. Nikech Nyasaye ong'eyo ni inyalo serve kanyo moingo capacity mani ketrie cha. Omiyo adwa nyisi, tada nyiso oganda ma Kisumu East ka Kisumu County. Adwa nyisi niya, an ng'ama osepuodhi.

Because I understand Kisumu East both geographically, socially and any other way ma anyalo relate go my leadership towards their pain in Kisumu East. Omiedwe nyisi mm. Steve mm. that going forward our leadership or my leadership is people's best leadership ok en, en leadership mabedo pushed kata mabedo geared kata mabedo driven with the interest of the people

Yeah, in different functions and forums. Ma jopiny wacho ni gin gin gin gin ema ging'eye. Ere kaka isekori maber ma convince gi nikech Uh, from uh, eh, jok mabende wasebedo godo kend wacho ni omulo omulo oganda manie ground adwa nyisi gimoro mm. To wan bende kacha gi jok mochung' mopogore opogore kaachiel kod uh, uh, jo members mag ODM mm. uh, candidates wan kacha kaachiel kod uh, members machalo kaka Duinyang. Wan gi Philip Pande kacha wan gi jok moko ma bende ang'ene pod biro kacha gi jogi kineno gi Grace ma bende wadhi ni Kisumu East ng'we chalo nade discuss ng'we, ng'we chalo nade kanyo en ng'wech mayot kose en ng'wech ma Odidhi ma fine. Moko miwacho go to kang'eyo. Mm. An hmm. ng'ama ng'eyo en Shakir Shabir. Ng'ama ng'eyo en Shakir Shabir. Yeah, anang'e. E ma me temo buogi matin. Ok ni temo buoga.
Mane ng'ama ng'eyo. Eh nade ng'eyo nade. Mane ng'ama ng'eyo no chung.
Uh -huh. Eh. eh moko gi to pok ochung. Poka poka neno.
Mago mm. to poka romo go. Mm. Eh. Be pok iwinjo. Poka winjo.
Mm. Eh moko go to poka winjo. Ng'ama ang'e ni ochung' madhi bet go e debe en Shakil Shabil. Mano e ng'ama dhi rado go e debe. Mm -hmm. Modong' go to I doubt ka they can give me a challenge. I doubt. And I don't want even to I, I, I don't want even to discuss them. Reason adwa nyisi. ODM osemiyo eh, candidates ticket moingo didek Sumu East ka none of them mose perform kata mose uh, uh, prove ni ginyalo golo Shakil Shabil.

Let me tell you this. Eh. Adwa nyisi gimoro Steve. Eh? Mm. Ing'e ni sami campaign kata sami manyo kura mm -hmm. ng'ato ka ng'ato nigi style to nitie be joma kopo style. Um, I have my own unique way of campaign and that is why My campaign traits kata characters ga mag campaign opogore gi kaka jogi campaign ga. They are jok mineno ipenja moko go gidwa tiyo gi uh, method achiel ma gisetiyogo over 25 years to unseat Shakil to tamogi. So the only way ma anyalo nyisi gi sani niya, Come 2027, jo Kisumu East dhi decide but gidhi decide a- gidhi decide kaluwore gi the campaign ma dhi kete ground. Jo Kisumu East dhi neno campaign mane pok gineno nyaka nene nyaka ne giyier eh, Shakil Shabir. adhi miyogi kampen ma pok gineno the test of kampen ma pok gineno ipango loji
no ing'e ni wana penji ka bende ka wadhi mbele kandi yes. uh, sama bende koro timo kampen e ground kisumu east yes.
uh, iwinjo ka jo kisumu east mm. dwaro margi ahinya en ang'o
Jo Kisumu East nigi dwaro mang'eny. To dwaro gi mang'eny gi biro kaluwore ni ng'ama ni ofis sani ok ti. Ok tim gigo monego bed ni otimo. To ok otim gigo monego bed ni otimo nikech ok understand Kisumu East. Ok understand the needs of the people of Kisumu East. An awuoyo kodi because I understand ni Kisumu East dwaro ang'o. Kwachako gi education, adwa nyisi. Kisumu East e constituency maonge gi a boarding school the entire Kisumu East mantiere gi CDF mantie gi jatelo maluongore ni entiere gi interest of the people iwinjo Tadwanyo nyisi niya, there is only one narrative ma Mheshimiwa Shakil Shabil mantiere ofis nigo. Gima en go, in fact gin ariyo. Mokwongo en tanga ni tanga. Tanga ni tanga ni en biro nang'. Tanga ni tanga wacho ni nyathi tanga ng'ama dichuo tanga. Kobiro to kelo mogo banliadi ma en gimoro Roughly 1700 or 1500. Bundle edi achiel e funeral. Iwinjo? Mano e liete te. Matiende niya, owaonge gi MP mochung' ne kar liel ne onge ga e CDF kacha. Iwinjo? But education ibo yudo. Koro ibo yudo ni wapenja to ni temo wacho ni ok onongo be ni um, jumbe support liete. I'm not saying that. Mm. Support liel kata ana support anyalo support liel. Kata ana anya bedo gi liel anya gombo support. Kata in inya bedo gi liel anya gombo support. But you should not be somebody who pray ni ji otho mondo iyud kama i support liel mondo ne ni tiyo. Tij Shakil nenre liel gi ba, mogo bandli achiel higni gi te onge Iwinjo? Instead mondo schools Kisumu East nigi eh, kuonde monego bed ni ikete skunde. To kata en owuon as the MP as the legislature as the onego bed ni advocate for good education. Mm -hmm. Iwinjo? To good education biro gi facilities. Kata biro gi institutions mabecho molos maber. Nitie gimoro adwa nyisi. Kisumu East te, majority of nthi Kisumu East somo ga Nyakach. To gisomo Nyakach nang'o? Because leadership ma Nyakach nobet piny chon to ne gi decide ni they want to invest in education every school e Kisumu e, e Nyakach kacha ibro yudo ka nigi bus. Tibro yudo ka classes becho. Iwinjo? Ma classes richo nyati iyudo ko inyalo timnegi renovation. Meaning this co- a com- is a community mano decide niya we want to invest in education. And ibro yudo ni every home in Nyakach it's a developed constituency. Every Na- na- home. nabedo kande kaachiel kod achiel kuom jotend ah, ah, jotelo mochung' ne CDF ma Kisumu East Yeah. kendo negiwacho ni gisetimo maber e pauno mar somo kendo within Kisumu East kanyo nonyisa ni gin gi skunde mokalo apar gabich mano adier My friend. Hmm? My friend. I am telling you kaka ja Kisumu East. Huh? Kisumu East kanyo ema ae, ema dake. Skunde onge.
There are no schools in Kisumu East. Majority kata nyithindo mang'eny ma Kisumu ko, East. Kolwa Central onge school.
Just listen. Just listen. Uh, Ing'e niya. Uh -huh. Gima wuo en ma. Mm -hmm. Kose skul aila mane? Gima wuo en ma. Mm.
Just listen to what I'm, uh, gima dwa nyisi. Mm -hmm. Ok onego bed niya ka an ja Kisumu East kata ka an ng'ama oko tipenja penja ni Kisumu East chaniga gi skunde mage because kata in nitie skunde ma kapenji sani e Nyakach Tinya ok sia ok ija nyakach ok iaga nyakach but inya wacho ni skul macha dong ne nyakach skul cha dong ne nyakach tinane skul skul nitiere winja winja dwa eh, nyisi mhm.
gimoro kicha kipenjo Kisumu Central ka ibro winjo ka ok abo paro ni niya kata ok ibi paro niya ni, ni, ni um, en mane cha en mane cha no ibro yudo ka in kod gi at your fingertips so I'm telling you this Kisumu East en wanyalo luonge ni town because obedo mapped within town iwinjo another thing to waonge proper infrastructural development infrastructure ma wuoye wuok from education to road network to any other net, uh, to any other uh, uh, development kata uh, development monego bed ni wawuoye ka, ka sani watimre nade wawuoye wi Kisumu East Omiyo adwa nyisi niya, in terms of education, Kisumu East I think e, e Kisumu County mangima, Kisumu East nyalo yuayo goro in terms of investment in education. Kisumu East nyalo ywa goro. Mano an sure kata kwa dhi e nini sani an sure obro ywa goro. Obro ywa goro nikech waonge skunde nikech mane gima nyaka ywagnie. Iwinjo? Waonge kata kamoro minya wacho kata niya, ero nyathi osetieko, ero osesomo, ero itamri gero eh, high school kata itemri gero primary schools. Nyithindwa ero somo nyakach. Moko somo Kisumu Day, moko somo Kisumu Boys, Kisumu Central. Moko somo Nyando, odhi osomo Njiko, odhi osomo somewhere. But ero gisetieko school. Be nitie kata KMTC moro ma wanyalo terogie gichak murrego kanyo ka gipango maisha gi mbele? Be nitie kata TTC moro ma wanyalo ma inya tergie ma ginyalo pango go ngimagi ka gidhi mbele? Iwinjo? Be nitie kata technical college moro ma wanyalo kawo nyithindwagi watere ka koro gipango e, e, e, so, nini ngimagi ka dhi mbele? Adwa nyisi kimayo ng'ato is you deny a community the right kata the freedom mar the school matiende ni mayo gi resources timayo gi gimoro amora ng'e ni mayo that community their future Ah, Kisumu East ni chien in terms of development because ok wayud proper infrastructural in terms of education, in terms of road network manyalo miyo wapang ngimawa kaka jo Kisumu East odhi mbele. Omiyo mago e gik ma anachung'ne kendo ema dhi chung'ne koyiera come 2027. To kura tugoyo election ka election. Every election.
Uh. Igone kura. The only Koso nitie jok ma nitie dhoudi moko ma onge kura, dhoudi moko ng'eny na moko koso uonge uonge uonge riwruok no kaka jo Kisumu East. Bende nitiere riwruok kaka jo Kisumu East. Kacha kachako ka. Uh -huh. Tanyisi gimoro. Uh -huh.
Kecha apenji ni kech iwak ni ya iwak ng'eny. Wa penji ge mar chiel, wa penji ne. Wa penji ka poke daka chiel. Iwak nitiere ni ya ni eh, jaod bura mantiere sane ne. Mm. ok oti mm. to osedhi bang' terms adi ang'wen jomage mayiere
koso jo central nyalo ya koni dhigo ne jo kisumu east eh, kura jomage mayiere
isepenjo penjo aduoki owete gigi nyimini ang'o kopo ni ok oti nyisa gimomiyo uh, terms ang'wen gi mm. obed gi sete itere atere nikech ponono ni kata tam mogik unyalo yudo kutere Okay.
Gima miyo eh. kata ng'ato nyalo yier one mm -hmm. en ni samoro candidates mimiyi gin jomoko mitimri nade mingo e yo mane oingo e yo mane iwinjo mm.
ingo gi kate gimoro amora mm. iwinjo because samoro miyi ng'at ma ok understand japiny iwinjo
manyiso ni ne understand japiny mohingo joma ochung' ok understand japiny mm, in mm. terms of ing'e niya siasa nitie joma obiro siasa kata ma odonjo e leadership position e, mopogore opogore nitie ng'a odonjo e siasa gi miriambo odonjo adonjo e leadership gi miriambo ma en aena otoma toma miriambo miriambo miriambo miriambo miriambo to donjo e kom mane shakir Iwinjo? En ga ng'ama riambo to play yani en ng'at moro ma odwaro ga sympathy. Ing'e ng'ama ong'e play ng'at ma dwaro sympathy e gimoro amora. Yani ng'ano nyalo kata turo bade sama wadhi election turo atura bade no to wacho ni otur ni ah watu wanitaki iwinjo then kala neno gi jomage monyiso ni jomage monyiso ni ah watu jomage mowacho ni ah watu wanitaki adwa nyisi gimoro Iwinjo? Adwa nyisi ng'ama uh -huh. piem go. Mm. Nikech ang'e ng'ama piem go. Ang'e Shakil. Iwinjo? Towards election ma, ma, ma, ma debe ochopo. Iwinjo? Kata kapo ni nikech siasa unya gwandru matin samoro e platform. Iwinjo? Onyalo loko mano ni nobedo attacked ma enotwe lweteno nyaka chieng' yier. Koro simp, osik sympathy from the people mondo ji mine ka onene ni ne kaka igoye, ne kaka sani koro jogi sande, ne kia ang'o ang'owa. My friend, those things are not going to work come 2027. Whether badi otur, whether ang'o, you are going home and I will unseat you. Saa achiel okinyi oselendi, shakelne dala. and that is it manyiso ni mine momako mang'eny onge mine momako mm. steve winj gi mang'isi shakil en ja sympathy iwinjo jomage maneno ni sympathy shakil en ja sympathy adwa ni wadhi mos mos winjo winjo adwa ni eh. shakil en ja sympathy mondo wadhi malo eh mm. sama en ja sympathy ni en ng'at moro ma ok oti iwinjo Kosebedo ni ok oti to chama bodhi omiye joma weak iwinjo nikech ok ochuno ni ani koro shakel karach to koro kelne akela anybody ni nyayombe kelne akela ng'ata ng'ata ni nyayombe my friend no machanga mose test power bo bo bo boyo mboga mara dir ko sembo kwalo ga tega ka inganyo ikura kura kwalo re kisumu east ko so yomba yomba radar nga mose bet ya miriambo pod nya nya kwelo a e, e tam sangwen mose dhego e manyisi ni eh. a nga mose ah, bet ah, ya e ma penje a ah, we do ando sultan you are not a politician you are a journalist you are not a politician you are a journalist so don't ok onego bed ni dig too much ok onego bed ni idig too much gik ma ja siasa eh, ah, ah, ma penji ni siasa timo inyisa kacha ne ya mm. kane dhi e, mm. e, e sit mar manyata bi yes apenyi bedo namba 8 wacho ni no mai ni bedo namba 2 no komaya eh.
no yomba eh? no, ah, no wache no mai ok noyombi noyomba e kisumu is ka ndie ma bende ayudo ka ucomplain they kontie joma complain tie joma hero mm. eh, jaod ma bende ni ka sane ni ma bende koro pod tiyo shakel shaber yes. eh, tams ang'wen mosedhiegi mm. oyombo maler kose okwalo ng'eni koyombo maler koyombo maler eh? koyombo maler dok otwe bade nigoye koyombo maler koyombo maler to ok onyal bukre ni owacho nang'o ni jowa kata jok mosebedo ka piem kode timre nade gore kode ng'ama yombo maler bwana ka in sure ni dhi ansit ng'ato kata ni ng'ato ok obadhi iwinjo kaka ang'e maber ni adhi ansite ni Then I will not complain. I don't complain. I'm one person ma kata timne ang'o I will not complain in politics. Be ok abe yuagre ni ee siji ah ah I'm not a Cerelac baby. I'm not somebody ma bo yuagre ki ang'o. An abro dhi takawo telo tamiyo aketo e lwet jopiny to jopinyno an e their representative iwinjo

Sama bende kwadwa chung' gi otiko mar UDA to uh, kweth mar ODM mm. Uh, bende dwaro mondo gilalre gi, gi od bura mar UDA. Yes. Achiel kuom gino ma bende ne gidwa kwaya ne mondo miyo uh, kuonde ma uh, ODM otegno mondo iwenegi mondo kik yes. chung uh, yes. party moro amata ne ni zoning yes. ma en no ka dhi affect candidacy mari Kech kaka koro Kisumu East eh, ginyalo wacho ni koro Kisumu Sol giwene giwene ODM mm. mondo candidate mar ODM mondo okaw kanyo. My friend. Mm.